Ia, hir yw pob ymaros ac oedd rhaid i'r dreigiau aros nes rownd naw i flasu i buddugoliaeth gyntaf yn yr NSL eleni. Ac mae'n deg i ddeud bod y daith yn ôl o ganolbarth Lloegr yn dipyn melysach Connect a swnllyd o'r herwydd. Heno, mae dreigiau LexisNexis Caerdydd yn gobeithio adeiladu ar y fuddugoliaeth honno yn eu gêm gyntaf o dair mewn wyth diwrnod adra yn fan hyn wrth iddyn nhw groesawu Nottingham Forest. Elle Macdonald oedd chwaraewr y gêm yn erbyn y Panthers wythnos dwytha ac mi fydd yn rhaid iddi fod ar ei gorau eto heno i sicrhau'r meddiant er mwyn bwydo Rowe a Yarrington o flaen y rhwy. Fel mae pethau'n sefyll ar ôl naw rownd, mae Forest dair safle yn uwch na'r Dreigiau yn y tabl, ond, fel dywed yr hen ystrydeb, mae momentwm yn holl bwysig a bydd angen i'r tîm cartref fanteisio ar hynny er mwyn ceisio dringo'r tabl a chau'r bwlch. Cael a chael oedd hi yn y chwarter cyntaf wrth i'r gêm gyrraedd y cyfnod supershot, gyda Forest ond un pwynt ar y blaen ond, yn anffodus, Yr un hen stori i'r Dreigiau y tymor yma wrth i'r gwrthwynebwyr fanteisio ar y cyfleoedd deuobwynt yn llawer gwell na'r tîm o Gymru. A does 'na neb gwell o ymyl y cylch na'r saethwr goliau o Dde Affrica Roelien Strutger. Roedd y Dreigiau yn gwneud pethau'n anodd i'w hunain gyda'r un hen gamgymeriadau diangen a chyfleoedd addawol mewn meddiant yn dod i ddim. Dro ar ol tro yn dilyn symud a phasio da gan y dreigiau roedden nhw'n gwastraffu'r meddiant drwy or-chwarae a gorfodi'r bas ola. Bu'n rhaid i'r dreigiau gymryd anadl drwy saib tactegol yn yr ail chwarter. Ond yr un oedd y stori wrth ddod yn ôl i'r cwrt gyda Strutker yn rhwydo'n gyson ac yn ddi-ymdrech. Ond nid Strutker yn unig oedd ar dân. Roedd Freya Henschel hefyd yn gyfforddus o ymyl y cylch, oedd yn cael dylanwad positif ar y sgorfwrdd i'r ymwelwyr. Er hyn, fe ddaeth llygedyn o obaith ar ddiwedd yr hanner cyntaf i'r dreigiau wrth i Georgia Rowe yn gyntaf. Ac yna Philippa Yarrington ddechrau darganfod i hanel ar y Super Shot. Ond roedd y bwlch yn un sylweddol ar yr egwyl, 29 i 43 i Forest. Unwaith eto fe gafodd Elle McDonald gêm arbennig wrth iddi ddwyn y meddiant ar sawl achlysur, ond y Dreigia yn methu a dal i gafal tra'n gwrth ymosod a'n boddi wrth y lan bob tro. Dyke a Yarrington yn methu cyfuno y tro hwn. Cyn seren Lloegr, Chelsea Pitman yn hyfforddwr hynod hapus wrth i Forest gyrraedd yr hanner cant ar dreigliau mwy na deg pwynt ar ei hôl hi. Roedd angen newid pethau, felly, Georgia Rowe yn cael gorffwys a Chelsea Beard ymlaen i geisio cipio'r Super Shots. Wrth gyflwyno'r Super Shot i'r NSL eleni, bellach mae bwlch o ddeg pwynt yn gallu cau yn gymharol sydyn. Ond i chi rwydo'r ymdrechion o ymyl y cylch. Ac yn anffodus, roedd y diffyg cywirdeb yn nhîm saethu'r Dreigiau yn heintus, gyda hyd yn oed Chelsea Beard yn methu canfod y rhwyd yn lân. A hynny ar sawl achlysur. Rhaid canmol y Dreigiau am ymdrechu'n deg hyd at y chwiban olaf un, a neb mwy na Philippa Yarrington oedd yn gwasgu'r gwrthwynebwyr yn gyson. Ond nid noson y Dreigiau oedd hon i fod. Roline Strutker oedd chwaraewr y gêm ac heb os, mae'r seithwr cryf o Dde Affrica wedi creu argraff mawr iawn yn ei thymor cyntaf yn yr NSL. Yn dilyn i buddugoliaeth gyntaf o'r tymor yn erbyn y Panthers oddi cartra,